Gillian Dawn Williams ydw i. Gweithio'n Llyfrgell Blaenau yma fel cymhorthydd llyfrgell mewn gofal. Mewn gwirionedd, day to day running mewn maen nhw ddeud ynde. Da ni'n cael rhyw hyrddia. Weithiau gawn ni rhyw gant drwy drws mewn diwrnod. Tro arall gawn ni mond rhyw 40 mewn diwrnod. sydd yn siomedig braidd achos mwya' bobl sy'n dod trwy'r drysa', gora' byd ydi o i ni. Mae gynna ni yym sesiwn creffta i rai bach heddiw am bod hi'n hanner tymor. Cael bobl i fewn i'r llyfrgell ydi'r yy rhan bwysig. Cael yym gwahanol oedran i fewn yr o rai bach i fyny i rai hŷn. Dwi'n dwi'n dod yma dwywaith yr wythnos. Dwi fel arfer dod i i'n grŵp oedolion yym chwilio neu gweu dibynnu be' dwi ar ga'l. A dwi wedi fel arfer dod â plant i gema bwl. Sa fel ysgol prawn dy gwena, dwi dod â plant ma, maen nhw'n cael chwa monopoli neu sgabl a rhywbeth di fodd. A dwi'n cael chance chwa efo nhw hefyd. Maen nhw'n cael gwneud pethau gwahanol na be bys nhw adra, maen nhw'n cael gwneud rhywbeth efo fi. A m- maen nhw'n cael chance fynd i chyfa pan maen nhw yma hefyd. Ond dwi dyma efo'r plant yym dau o genod bach un yn ddwy a llall yn chwech ma' n'w licio dod i chwara yym ca' llyfra yym ma' nw'n neud fatha yym lot o gwanol sial- sialens yma sialens ddarllan ma' n'w licio dod a ma' nw'n ca'l gwobr ar y diwadd am bod yr hynna yn chwech ddim yn neud y tric a chlic dim lot o dewis gwahanol yma iddi de. bwysig i rhieni neud mwy efo'u plant adra a defnyddio mwy o'r llyfra a petha sgynnon n'w yn fama 'de. Ma' ma' lle'n lyfli ma' lliwgar t'mo' ma'r ma'r staff yn groesawus bob amsar. Ma' plant jyst yn licio dod yma ma' n'w 'di dod i nabod y staff ma'r staff yn nabod y plant a ma' n'w gofyn gwn i mynd i'r llyfrgell? O, dwi wedi bod yn dod yma ers blynyddoedd a blynyddoedd a blynyddoedd, ers pan o'n i'n hogan fach, oedd o ran o fywyd ers pan dwi'n fach. Oedd y llyfrgell yn, y, yn, y, yn yr, mewn lle hollol wahanol, mewn hen adeilad drwch yr arall i'r dre. Ac wrth gwrs, mi oedd na fatha, um, ych chi oedd chi darllen y papur ar fatha stand, fatha isl, dych chi'n bod? Felly oedd i estalwm. Dwi'n siŵr bod dyna sydd ar i fi ddwad at ddarllen. Yym, o mynd i'r llyfrgell efo mam, oedd hi'n dewis i llyfrau, a bod fi'n nad i ffidio llyfr nodi neu rhywbeth oedd yn lliwgar iawn, a cymryd at llyfrau yn y fanna lle, ynda. Mae nhw'n glên iawn, rhaid mi ddeud, mae nhw'n glên, mae nhw'n gyfeillgar iawn yma, yndyn. Neu fysa rhywun i mawi dod, na fysa chi. Sa gyda chi rhywun oedd yn byrth i'ch pen chi ffwrdd tu ôl i'r desg. Na, mae nhw'n glên iawn, yndyn. Mynd dros yr atebion. O rhan adnodd i ddysgu, mae'n wych yma. Mae'n ganolfan mae pawb yn gwybod amdano fo gan bod o lyfrgell. Uh, mae'n ganol y dre. Mae'r staff i gyd yn siarad Cymraeg. Mae y posteri a'r gwybodaeth i gyd y ddwyieithog, felly mae'n adnodd yn y hun o'r rhan bod nhw'n rhaid i dynyddio'r staff i siarad ac ymarferu Cymraeg. Mae nhw'n rhaid i sbio ar y llyfrau a gweld faint sy'n yna o lyfrau Cymraeg a fideos neu DVDs sydd yna. Mae nhw'n edrych ar y lluniau fyny'r y wal sy'n berthnasol reit aml i'n ardal ni. Maen nhw'n dysgu mwy am yr ardal drwyddo fo. Mi wnes i fynd i Birmingham a mi wnes i fynd i weld fy mab. Lot o'r gwaith dyddiau yma ydy helpu bobl ar y cyfrifiaduron yym efo credyd cynhwysol a ryw bethau felly. Mae yym lot o bobl yn cael trafferth efo hynny efo creu e-byst a felly so mae hynna'n rhan

A mae o'n batrwm iddyn nhw o ddydd i ddydd, a heb y patrwm yna, dwi siŵr bod o'n gaethedig iddyn nhw fod yn tŷ, a hefyd i bobl hŷn sydd yn unig, maen nhw'n dod yma am sgwrs, jyst gweld, wrach bod ni'n bwysig, y rhan yna o bwysig iddyn nhw mewn diwrnod, dyn nhw'm yn gweld neb arall, a wrach bod ni ydi'r unig berson maen nhw'n weld mewn diwrnod, wedyn mae'n bwysig iddyn nhw cadw nhw, wel, cadw eu meddyliau nhw'n iach, a deud y gwir, ynde. Mae'n bwysig i ddiwylliant yr ardal, 'swn i'n deud. Mae rhywun yn licio gwybod bod 'na lyfrgell. Mae o, chi, maen nhw'n bethau sy o gwmpas genna ni ers blynyddoedd a blynyddoedd. So does na'm bechod os a rhywbeth fel 'a'n dod i ben ynde. Mae, mae o, maen nhw'n hanfodol bwysig, swn i'n dweud. Da ni angen lot mwy o bobl i dod yma. Mae fy pobl yn gwyno dros y dim byd o gwmpas. Ed, pryd mae yna pethau ond nhw'n dod. Plis, dowch i gymorth y llyfrgell. Cadwch chi'n gorad, dowch a defnyddiwch hi.